Capital 104 FM. Harare's heartbeat. Joining me in studio to uh, jump into this discussion tinyatsosangana nenyaya yedu iyi inyaya yemakungano kana kuti gungano rinoitwa mumhuri uh, ndinava peter kauya mukoma peter thank you so much for joining us

ndaona sekuti kamba ako katonyatsopinda chaimo chaimo kuti ko wakuita kunge musha wengozi yeah, yeah. chii chinenge chichimboitika hanzi vakapedzisira kuenda kumusha vane makore gumi vatsika kumusha mm. vamwe vanoti hanzi panongouya veuk chete ndo pavanowanikwa kana veuk isina kupindira panyaya dzacho havavawani havawaniki but manje makungano aya semazivirai ataingoita kubva kare ane chirevo e, mumafamily structure edu mudzimuri dzedu patinoungana pangava parufu pangava panyaradzo pangava pamuchato pangava pakungopemberera upenyu chaivo Pane nyaya dzinototiwo vakuru vanowana nguva yekuti vataure nokuti ndo nguva yacho yenguva yemusha asi hunhu ihwohwo kana tsika iyoyo yakuita sekuti yakuita ichipararira yaku vashoma vachiri kuzviteedzera ndo zvatinoda kuti timbonyatsopinda eh, mazviri regai nditange nemkwamapita ndivhunza kuti

political economical social um, um, financial uh, uh, aspects mm -hmm. and, and cultural aspects as well so within the cultural setup the african family unit taigara tiri pamwe if, if you look at from the origins of african setup taigara tiri pamwe kunzi kune raini rekwakavia kune raini rekwakati kune raini rakati our families stayed within one unit and this unit would help us with politics

for each other handiti mm -hmm. so hakuna mwana wamaini hakuna mwana wanhingi handika and weare also bound by religiosity religion beliefs within this setup so pese pataita zvataiita taizviita tiri takakomberedzwa nethese factors political social religious etc the importance of these family gatherings most importantly would maintain our ancestral connections

of, of togetherness as a family showing a united front kuti mhuri yekwanhingi vanoita zvinhu zvavo pamwe chete zvanga zvitori ne both a social and a political effect within society kuti pamba apa makadenha mukomana uyu kana kuti makapesana neone mapesana nedzinza rese thats a political statement pamba apa pakanzi pari kuitwa zvekuenda kumunda vanomumukira kumunda wemese makuseni by ten anenge apedza thats a economical uh, aspect

Mm. Mukoma Bernard ndiuyewo kwamuri nemubvunzo ne wakare wekuti maonero enyu zvaikosherei kana kuti zvinokosherei kuti eh, mhuri ionekwe ichi ichibatira pamwe ichisangana okay mm. kare sezvotaurwa namukoma wangu zvanga vachitsanangura kare zvaibatsira zvayi unhu you would find out kuti eh, even nyange washanya kumusha wanga usingabvunze kuti uyu mwana wekwani waingoona neunhu hwake mm. kuti mm. maitiro ari kuitawo munhu ndeokwabetera anditika eh, zvazviri zvake zvinhu zvakakosha but i don't think kuti now zvichiri kuningiri zvichiri ku aplaya cause uh, i think pakati pedu pakazoitawo vakasvinuka e, find out kuti sezvamambotaura mukati vamwe vakutopedza kana 8 years vasingaendi munhu chido chekutoenda kumusha anenge ainazvo but anonyatsoziva kuti izvi zvi tikada kuti titi vateereri ngavafoni anotoziva kuti akaenda kumusha zvisinei nekuti afungira nhingi kana kuti azoti nhingi anoroya kana kuti achitongodzokera kunoku kumabasa zvinhu zvandototanga kuchinja life yanga achirarama iyaiya zvakutonetsa saka to find out kuti vanhu vakutokutya kuto kunyange pakanzi paita uh, gathering yakanaka haachatoendi because mukunaka kwezvinhu tomboti panzi tiri kungoda kungoti tingo tingoonana tingoziyana because eh, hazvizozikani munogona kuroorana vanhu vedzinza rimwe chete mm. toda kungoti tingoziyana ngatiuye tisangane kuti find out kuti panzi paroda kuunganwa ipapapa pane ari kutouya nekagona kake katori muhomwe atori nemunhu akatotageta ipapapo kuti ningi ende iwewe unenge uchingoenda uchingoti aiwa hapana kurohwa kwemakuva hapana zvatiri kuenda ita kunoita kana zvekunzi zvekudeketera kaenda sei tiri kungonosangana but pane vanenge vakatoseta zvavanenge vakadi vakaseta saka ezvizvi ah, I, i would not blame especially those vanoti havaende kumusha kana kuti chido chekutoenda vanenge vainacho but achibva ikokoko hey you know ndakasangana neimwe issue yekuti kune vakutoti right now izvizvi vanhu vakugadzira makuva vamwe vanoti kurova makuva vamwe vanoti kuti kunogadzira kuita sei vamwe havatoudzwi kuti kune programu yakati unongonzwa kuti pabviswa mari hameno kuti vanenge vakagadzira gurupu rewhatsapp iri pabviswa mari yekunzi eh, panoda kunzi padai padai padai ivo havaudzwi saka you find out kuti ukada kuzoita nharo dzekuenda kunhu kwakadaro so ndogona kusasvika asi ndikubate tiri papa pamataura kuti e, munhu anouya akaronga zvaakaronga mm. indonatsa kuti patinozosvika ikoku kekuti munhu atoronga zvaaronga ka mm. tagara tatoparadzaniswa pamafungiro anga achitaura namukoma peter yekuti taimboita zvinhu takadai ndo zvataipapa nestandard yatatakaseta kuti aiwa ndomaitiro edu aya mhm. asi kuti zvazorasika patatanga kufungirana tatanga kufungirana papi here hapasi pekuti pamwe vakatanga kuenda kutown vakatanga kuona sekuti ivo ndo vakakosha ndo chaiyo chaiyo varungu saka imi vakasara kumusha hamungatiudziri zvitiri kubva kutown guys and uh, obvious akaenda aka, aka kutown the assumption was ari kunoshanda saka pamwe economically anenge ari well structured financially anokwanisa kubetsera vanenge vari kumusha ngatimbotaura ipapo iyoyo division yakaitwa kuti vakauya kutown vakazonatsa kuti vakosha kudarika vakasara yeah, you, you, you, you raise a very a, a, a good point q um, what we then need to understand is The, the family setup that I spoke about that is surrounded by political, economic and financial social uh, factors. If you find it, if, if you look back at it, it was Tangatine the same means of production. tanga tiri varimi tese taichengeta mombe tese taifudza mombe tose tainamata zvimwe chete tose kuchibva kwauya chirungu

the black um, uh, communities, uh, population living in the rural areas, where these are the areas where the custodian of our culture and our practice are actually kept. But pakaya chirungu nechikoro vanhu vakatanga kuenda kumatowns and we moved away from the uh, uh, extended family setup to the nuclear family setup. Right. Vaenda ikako you find pakaramba pane kabhiri kekuti mudzimai ngaambosara kumusha. It was trying to balance the economical and the cultural perspective. Ngaambosara kumusha umbonoshanda murume umbonoshawashawa wodzoka umboita setu again uh, in the setup yaunga uri kudhara but as time goes on pakapindira nyaya dzekuti ndaakuharare ndinenge ndaanani ndavhurika pfungwa number one socially tatobvisa that factor number two the religious factor or the religious revolution or the Pentecostal revolution within the African religious practice. There's always a clash between African traditional religion and contemporary Christian religion. Yakauya yakatiparadza zvakare. Tambogara zvakanaka since 1960 kusvika patiri panapa. Pazoya mfundisi Pastor Ningi takuona varoyi vasiri mumusha. Then these divisions let me put it anogona kunge anga agara aripo. but asiri amplified but because we're living in a society yaiti we are together one for each and for each other nyange tanetsana nakiu mumusha medu taiti mangwana ngatigare padare tigadzirisane mm. conflict is there in societies but pakauya chirungu nepakauya mareligions these things were amplified by the spirits in court handiti tichibva tati ai ndaakuharare zvangu zvaita nevana vangu handiti kuchibva kwaya economic handiti ndiri kunoku ndaakushanda bamudiki vangu muningi wangu asara kumusha kwaya achirungofudza mombe pakupera kwemwedzi tinofanira kumenisa chakati chakati chakati and as we evolved with globalization and all this this we started to separate amongst

Although vakaenda kutown zvavo vakafunga sekuti pamwe vabudirira darika akasara kumusha asiwo futi mafungiro acho evanhu vanenge vasara kumamana yedu mm. dzimwe nguva pane kakuti ah, nokuti vakugara kutaani vakuona sekuti vanoshamisira nekuti because ndikakufonera uri kutown ukanzi ati uri busy ka ah. dzimwe nguva wakutondishora but okay so, so this is, this is you, you, you have a point it, it, it, it, it, it could be yes and no mm -hmm. but this is where it's coming from the person who's kumusha or who's in the minority ari kufonera mukoma ari kuharare They are doing it out of the cultural assimilation that we are brothers, and whenever I, I call on you, you're supposed to assist me. Mm -hmm. Granted, there are instances where that privilege can be abused. Mm -hmm. But pakutanga ipo kuti mukoma wangu ari kuharare and kana mumwe wedu abudirira in the spirit of ubuntu tese tabudirira exactly. anditi so patiri kumusha chinonzi budget chaicho chacho katinogonenge tisingatochinzwisisa kana kuti tikuda kubhajetera kuti chiandika but also remember munhu aenda kutown they now been assimilate to the nucleus family setup yekuti ini nemukadzi wangu nevana wangu testiroya first ari kumusha aroko so paita gap kapa call it intellectual call it social call it economical paita gap uyo ari kufona kuti ah, mukoma wangu ndikamufonera inini because takakura tichidya tese mundiri imwe chete his brothers and sisters because weare raised within the same values achiri kufunga kuti mavalues edu achiri akafanana zvekuti ndikamufonera nyangwe ari busy sei achandipowo time yaaindipowo ndichimugurira matsubvu kumusha mm, mm. but because uyo aa mutown aane renegotiated values by globalization by the christian discourse by all mm. those things paane gap and gap iri manje rinoramba richikura uyo achangoti a ah, akuvhaira uyo achangoti uyo ari kundinetsa but being the being yekuroyana but being the leader of the house and uh, tambo, remember tamboti uh, uh, the, the, the good professor says hakuna first cousin or second cousin being the leader of the house kwandiri kuhararo kwandika ndakutoudza mudzimai kana vanangu kuti baba ndiko vanonetsa you are creating mm. you are creating reality to the extent yekuti kuti vachiona value yekuenda kumba kunoona vamudiki vaye vanonzi vanonetsa mm. the gap keeps on widening pakazongopindura anoti muroi anoti anoda kubira zvinhu zvako anoda kuparadza zvatosiyana but what's happening is tiri kubva pabase yemavalues edu eubuntu but tachinja macircumstances Mkwapa Bernard ndinoda kuti mu- pane ah, ndine mo- mufungo wangu wandinawo asi imbotipai nyaya ingo yamama kuda kupinda nayo timbonzwa kuti yakamira sei ye- yeku- yekushaina yes Nya- nya- i- inini hangu you know i'm suffering from uh, this thing yekunzi kushaina and all that you know se- sezviri kutaurwa na- namukoma panapa pane right now i'm in, in the studio i'm talking to the nation right baba kana kuti munin'ina obva andifonera apa ndikavati a ah, izvezvi izvi ndimbori busy chimbomirai ndichazokufonerai inogona kutoita problem and havatozvinzwisisi mm -hmm. I, mhm. i can't talk to the people I'm, I'm, I'm, right now thousands of people they are listening right now andika

inini ndikauya kumusha kana taimbopfeka hembe dzekusonerwa dzekusiirwa nevabereki ndikauya ndadai so handinga ivo ngavanzwisisewo kuti ndo life yandiri kurarama zvazvinoita manje mukoma mm. mati imimi handikwanisi kupindura panguva ino iyi eh. ndichakufonerai nokuti mukuziva kuti muri paredhiyo zvazvinoita manje zvekuti imimi pamuchabva paredhiyo semunhu agara ari bhizi ane life yake eh. muchadzokera kunoita life yenyu chamuchaita ndechekuti muchakanganwa kufonera munhu kana kuti muchati ndichazomufonera uyo ari kufunga kuti munhu achapedza busy kai awa yandipa iyi umbva andifonera dzaato four days dzaa four days munhu asati afona mm. thats number one number two tagara takatovaudza kuti takapenga because pese pachaenda kumushaka tichatoenda neka something kanyowani pamwe kamwana kangu kagrade one kanenge achitaura chirunga chiti mama katiri kumusha nje saka watopa picture yekuti zvangu zviri kutofamba anditi saka pandichati mukoma saka matinyaradzo yatichaita riini because wakandipa picture yekuti unogona kuorganiza unogona kugadzira uchangochaiwa iwe ndiwa kutokumbirwa date because ndiwe kutawanika wakutonzi saka tichazviita riini saka i think its also within us kuti like, we owe it kune vacho vanenge vari kumusha ndo panozotanga nyaya yekuroya mamuchitaura kuti but wangu sha fo- dza vhiki rap- rapfuura ka kwakuda kutofarisa mina ndimbokuendera kuda sango Yeah, uh, uh, Q, you, you see, you, you, you, you've come at a very good angle there. What it really teaches us really is, y- as we live in life, uh, not all of us will be accorded the same opportunities in terms of development and the like. So,

so whilst ndiri kunoku muningi ndiri, ndiri kunoku ndichiita kunge ndiri ndiri kuita zvakanaka kupfuura vamwe when i am done with my life in harare and all that remember one thing we are all going back to our roots so let's not wait for that day but do it now so pandodzokera kumusha inini handika kana pandinofonera mukoma wangu kana sekuru wangu ndinofanira kuva pachigaro chavo sasekuru wangu nekushaya kwavo This will help us heal and mend the broken family setup sekuru wangu nekupfeka kwavo mapatapata newaya yayo andika ndisingakwanise kuvatengera kana kukwanisa kuvatengera vane chigaro chavo chavanacho mukati mefamily yavo handifanire kusvika ipapo nezimota rangu ndochivatuma kunochera mvura nekuti ndine motokari mm. kana ndasvika ipapo ndofanira kuzvininipisa ndopinda panzvimbo yangu semwana zvazvinoita ndinorakidza vana vangu kuti yes kwandiri uku ndinova ndinomhanyisa asi kana ndasvika kunoku zvasiyana ndikasvika mukoma wangu kana munin'ina wangu handikwanise kutoti mwabamunini kana wani ndikasvika pane nzvimbo iyo kana pari kumwiva zangati neniwo ndinopinda imomo kana kuri kumukira kumunda wakambonda zvakafanira kunyanya vakwasha tisi tozviona tikasvika kudzinamukwa takazvakwa takaroora uko pane mukwasha ane mari yekuti panonzi batai huna apa eyi habati Mm. Ah, but but pane kareality katiri kushepa kuvana vedu what weare trying we acknowledge kuti over time religion uh, economics and all things those things have separate our families pakaita mastereotypes akabuda nemaassumptions akabuda kuti vakuvhaya nokuti vane mari vakudai nokuti vakadai because some of us vaitiraya kuda kufita muthe western world handizi kuti kumusha hakuna basa handika hakuna vagetsi asaka hatiindi but it built on those stereotypes or the, or the assumptions but we need to use the african family setup so kana tichikwanisa kuti kana ndadzoka handiti ndopinda zvakare muvanhu we are now fighting those stereotypes mm. so in most cases like you rightly say istereotype yekuti ah, zvechokwadi ashayawo two minutes dzekufona beki mm. and believe me you two minutes wanga unadzo wanga unadzo two minutes asi eh, hauna kuzvikoshesa nekuti in your mentality maybe munhu yeye waona kunge akuda kukunetsa kana kuti oza pane vanhu vanofona not kutibva kumusha only even in communities vanoonesa kana five macomi bag andika iwe nepfungwa dzako dzekuti wadzidza kana waya pamberi pichani woti rega ndifone pange ane nyaya chi ine musoro dada ada kungonzwa kuti makaswera sei kuri sei kuri sei kumba handicheka munhu uyu arakidza rudo yeah. rekuda kunzwa kuti uri mupenyu here yeah. asi because iwe wane pfungwa dzako dzekuti iam a busy man shuwa shuwa unganise five mamised co so nekuti ada kuti maswera sei but this is what the ubuntu is all about mm. looking after your brother ndane two days anonzwa kuti kiwa ari sei wangu zviri sei mamuka sei nekuti kare zvanga zviri nyore ndayangongu ndakuya pakicheni yapenyu handika and remember some of us vazhinji in our family setup takakurira mabarika takaurina zvisingaite nekuti we all had that common values but chaakuitika kiwa like i said mavalues edu achinja nekuti takuti vari kumusha vane mavalues avo ndiyo kumusha tane edu e, e, e, echristtianity tane edu ekudhorobha hmm. tane edu economic tane mari we now own of our values hmm. but at the end of the day the core values that must guide us are the values that we are all we are stronger together as a family andika vakuru vanoti shiri yakangwara inovaka dende rayo nemunhenga yedzimwe hmm. so whatever we do you need someone ari, ari paside ehe hatirambi kuti varoyi variko varoyi variko vagara vanga variko asi mamisha vanga vangori mutonzi mbuya kwambuya mbuya handizi but zvakuitika mazuva ano makangoti mari mari wese angobvisika mazino kumusha amurwe mm. uh, uh, let's talk about something else eh, uh, kusandukawo kwaita zvinhu nezvazvazoreva kumagariro atachiita mm. e, kare zvaisanetsa kuti vanhu vanzi vakuenda kumusha hazvii zvinhu zvamaifanira kunyanya kufunga mm. because panguva mari dzaitenderera saka kugadzirira kwenyu mabata chino ichocho maisapa makuti takuenda kumusha weekend yega yega vamwe shuwa vaitomukira yes. kumusha exactly. and then panovharwawo zvikoro mm. vamwe vachienda kumusha mm -hmm asi nekusandikawo kwaita magariro edu muzimbabwe unoona kuti zvakuita sekuti zvakunetsawo e, kuti munhu azowanikwa achidi achienda kumusha nemhuri asi iwo tiri ipapo zvakare kune vatora mukana iwowo wekuti zvinhu zvinenge zvati womei kuti vachihwanda nazvo manje saka uchangoti ndiri bhizi kubasa ah, ndiri bhizi chino nechito chakandinetsa mm, mm, mm. hapasi pofanwe futi here pari kuita sekuti tibva tazita sekuti makungano edu ekumusha haasina basa nekuti munhu wese achangoti aiwa ndiri bhizi kubasa pamwe machinja madheti ka4 enyaradzo nekuti vanhu vari kuti chii tiri bhizi e, eh, kumabasa zvinhu zvakaita sezvo mashandikiro eupenyu tingautora here sekuti ndo zvimwe zvaita kuti mafamily gatherings asawana importance yavo ndiko pandambotaura pepende kati ngati kana tichiti tiri family ngatiedzei kutarisawo mumwe kuti ari kurarama sei because mumwe muchamuti huya kuno nhasi agoti handipo not kuti ari busy kuti ari kuwana mari but atori busy kuti ari kutostruggla kuti abatanze zvinhu like what you are saying kuti izvi zvinhu zvakaoma mumwe munhu anenge achitotambira kana 150 dollars pamwedzi ende mabasa emazuva anaya ukangonzi waenda hazvinetse kuti vanotsvaga umwe munhu ani muri kuona saka munhu anogona kuti i think ndofunga ndikazomboti pakati pakati pakati ndikabatanidza ndikadai ndikadai ndikadai ndikadai musi wakati tozoita zvakati ndozouya ikoko saka pamwe pacho ka e, apa ndinenge ndichitokumbira as mafamilies eshe kuti ngaaedze kunzwisisana kuti munhu ari kurarama life yakaita sei ende vanhu ngavabudirane pachena pasaiti iko kaka element kekufungirana kuti ati ari busy aita mari mm. ari kutoona sevanhu vase kune vamwe vanhu vanoti vari busy havatori na mari yacho zvikutowanetsa kozoita vamwe vari busy vari kutogadzira futi mari yacho ko, ko, ko vari busy mazuva ano nemabasa edawa unogona kutoshaya kana nguva yeye kana weekend chaiyo chaunogona kuishaya yeah. anditi mm. unozvitsanangura sei kumhuri kuti ah, muone zvamunoona ndaikwanisa kutouya mm. asi zvoreva kuti pamwe basa ndiye ndotosiyawo ndichitobva ipapo zvaakutovharana because ah, dzimwe nguva hakuna anokutsiva dzimwe nguva oma pamwe mashandiro aunoita anoda kuti uvepo nguva dzose panofambiswawo sei pakadaro pokunzi e, muchato wadhumi hauna kuuya e, pakafambuya mai moera hauna kuwanikwa Nyaradzo yevhiki rapera hauna kuwanikwa, chii chiri kuitika? Unotsanangurawo sei kana une nemamiriro azvo? Ndosaka ndati kuchinja kwaita upenyu kwekuti mabasa edu iko zvino akunetsa kuti ungosimuka uye Kill you, you, you know, um, it, things have changed. Uh, the world have, have developed uh, economically. Remember, I mentioned that the family African family setup was surrounded by factors that include economy and politics. economy dzakudhara dzaiti ugly yakuti tese tanga tichirima kumusha saka kukanzi ninge afiwa kwafiwa taingosiya mapadzi edu toenda handiti mm. because we're in the same setup but things have changed people are now in busy jobs and all that so with, with the change we also need to change the thinking yatinayo yekuti shuwa shuwa mukomana ari pabasa akwanisi kusiya basa we are talking about munhu ari, ari muharare ada kuenda kwamupandira kuti kwande kumusha kwedu uko handiti but kune mumwe futi ari kuamerica kune mumwe futi ari kuuk kune ari kudubai ouya here kuzobata maoko pese panzi pafiwa kana kuya kunava pese panzi pafiwa haakwanisi so nekuti zvinhu zvachinja our, our african family setup also need to renegotiate they are thinking of mm. what they call mm. commitment to the family cause chaiita kuti vanhu vaende kumusha every weekend every function yange isiri nyaya yekuwana primarily yange iri nyaya yekuunderstanda the commitment and expectations that are needed kana uri mukoma mumhuri uriwo nemotikari kana rori waitozivi ukanzi kuenda kumusha tichatendereka nemaraini ese mm. anovatora mm. vese mm. ndovabvisa kumusha that was the commitment so within the new contemporary world the commitments are now different because mumwe ari kudubai ari kumaricho ari kushanda ari kumari ari kushanda zvakatomuomero ikoko samacommitments ake tifanira kumaunderstanda asiyana neni ndiri paground mm -hmm. kana iye akakwanisa kutofona kuti a ah, nematambudziko andika ndatumirawo tendora yangu Tengo Matimati anenge ato player part yake mm. kumuona pachiso must now not necessarily mean kuti haazi ari committed or vice versa mm. the 10 dollars iyoyo yorega kunzi painouya yoendeswa kuno kuchererwa pasi mukuona manje then the other thing that has happened within society that has actually affected our, our gathering skill mm. itechnology magatherings mazhinji takumaita pamafoni mm. pataimboti ngatisangane kumba kuba mukuru nhingi titatsanangure nyaya dzemhuri takungoti pawhatsapp paye bvo takadaro eh, there's one thing that really unsettles me unfortunately eh, ndo zviriko mazuva ano zvekuti munhu anoti tiri pakuchema eh, ndipei gadzirai zoom link ndicheme ndiri kunoko anoda kuedza kunge aripowo handiti ishungu dzekuchema nemi asi nenyaya nhau dzedistance saka nekuchinja kuita zvinhu izvi find kuti we are now comfortable as a family um, gathering on, on social media gathering kwatiri koko asi if one thing must remind us that as africans we are stronger together paya panofa munhu mm. this is what should remind us Could no matter how we change our environment no matter how we change economically no matter how we change the way we think asi panonzi nhingi afa nyange wangowana makore usina kumuona nyange wanga usina kunzwa nezvekurwara kwake kana nechaitika unonzwa mukati mako muchikusunda kuti asi munhu ndakakura naye taidya tese mudirimidzi mm. regai ndinomirirwo paari kuchema mm. that should remind us of who we are as africans panzi namukoma benard saka musha woita dongo here apasipo mati dongo here kana kuti yeah, dongo yeah. Eh, hapasipo futi here pamwe pakuti tichangoramba tichiti handikwanisi kuuya asi mm. contribution yangu iyi mm. handikwanisi kuuya mm. saka uchaona kuti pese panoungana vanhu pane anenge asipo kana kuti pane vanenge vasipo because pamwe pacho tanormaliza kuti auya anenge ari busy zvechokwadi ende chero atumira mari asi huvepo indoona soti dzimwe nguva huvepo hwako hwakakosha kudarika mari yauchatumira ngatiti pane pandiri kuona pane era Eh, tanga tichitaura nyaya yekuti vanhu vari kuita kuti uyo ari kuti uyo ari kushaina because ari kugara kutown uyo even kana muno muharare problem imwe inoitika kuti vamwe vanhu vasazouye inyaya yekuti squater ndiwe mukoma mumhuri unongoseta date nhasi ndi 28 unongoseta date kuti musi wa 15 kuri kuitwa chakati hauna kugarawo pasi nevanun'una hauna kugarawo pasi nana bamunini nanani unongoseta date because iwoyo vanhu vanoti vanokuremekedza because uri mukoma ani muri kuona mm. saka pauchaseta date zvichaitika umwe munhu pamwe anga aine dambudziko raanga ainaro mari dzese akashandisa anditika mm. saka musi wa 15 wamataura kuti muri kuita chakati musi wa 15 august munhu iyeye anokwanisa kusatouya haasi kukwanisa kuuya saka i think kuti vanhu kana vachironga magatherings ngavatange vataura first tiri kufunga kuita chinhu chakadai what do you think guys toita muswani kwete kuti panongonzi date ka handitika musina kumbobvunzawo vamwe kuti zvinhu zvichafamba sei zvinokonzeresa kuti mutsva kuite idongo izvozvo Ah, dzimwe nguva tinokubvunzai madheti mototudza kuti aiwa izvezvi chiri busy izvezvi vana vechikoro vakuda kuvhura izvezvi ndo saka zvinhu zvakanda zvisingaitwe bcause tinoramba tichipostpona tichipostpona tichipostpona hanzi pana pawhatsapp moni kunzi mazuva ano hakusina hakusina kuungana kwemhuri nekuda kwekuti generation yanhasi yakatora kusawirirana kwaiitika mudzimhuri kare kakuita kwavo saka daka racho rakatandavara serunyemba mudzimuri mm. figeredo thank you so much for that one ndopamwe patinoveswa pakuti haa ah, saka kana tete rava vari kuhandiuyi handikwanisi kuya remember i said even within the traditional setup there were disagreements anga aripo ende kare madhara edu they would sniff these things out and deal with them but the cracks were there and but zvakazoamplifywa nepatavi then vana takanopinda mutsinga idzo kuti takaramba takamira takadaro but rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti pazvinhu zvese zvatinoda kuita semhuri tinogona kuita dambudziko kuti kuisa mari pamberi tikaisa mari pamberi mari inodikanwa mm. kuti zvifambe mm. tikaisa mari pamberi tichatanga kusarudzana nemutoo wekuti ndiani ane mari ndiasina mari ane mari anosvika pakuzonzi ari kushandisa mari yake kuita zvaanoda asina onzi haadi anoramwa but the family setup kazhinji kacho the family setup ndeyekuti kuuya kwako une mari kana kusina mari tinenge tichikuda nekuti tida kuti uitibatirane pamwe chete pasina mari mm -hmm. saka tikaisa mari pamberi kazhinji kacho ndinoona kunge zvinoti affecta because ini ndichaona kunge a ah, ndati kana ndiri nemukoma pachivanhu chedu ndini ndine simba rekusadheti ndipei chigaro changu ndizviiti asi ndazviita handichafanira kuti nekuti ninge hauna kuuya nemari saka hauna kutibatsira kutoya kwaita akatakura bhaketi remvura wakona apa kusvika mukonamo abatsira remember we are saying we are bound together one for each other in very different ways mm. so takaramba takadaro ndopanobuda macraks aya nanga chitonzi baba unonetsa ninge wakazodai ninge wakazodai ninge wakazodai then also q there is a lot of unsolved mysteries in the traditional african setup our african families in our african tradition yanga iri autocratic handiti zvekuti kuti bamukuru vaigona kutopinda mumba mekurarama mainini handiti vakatoita mhuri vakatobuda vakati ndini bamukuru ndazviita and these issues were never solved because it was patriarch it was autocratic and as we have lived tichienda chakadaroka nyaya dzee dzaakuchibuda manje dzakuchibuda dzakuchibuda unonzwa kunge munhu achikudza kuti ndakakwira vabarika amai vangu vakazodai vakadai vakadai these were so many unsolved issues that are, are underlying in mafamilies medu ekuti unonzwa kunge achiti hanzi haa nabamukuru chakasiyana e, eh, tikainotsvaga munda from shurugwi kunotsvagira munda kunonzi for example kana kwamurehwako ushaya kuti pese pakatamba panga pasina munda here zvoreva kuti pane zvanga zvatoitika zvanga zvato takuti vanhu vapesane vanotochinja mm. masenema masenema so all these things now as the magenerations ari kuuya they are just pamwe pacho they are not feeding into, into these rivalries havatozivi havatozivi because for instance uyu vanonzi wekwabetera handiti nesenemu mm. yavo mm. havatozivi mm. kuti vakakaviya ihama dzavo yeah, exactly. saka vana vachakura vachingoti tiri vekwabetera tiri vekwabetera senge kwedu isusu ndakatonzwa kuti betera Then Marange, if you know the, the, the same name, anzi tiri, tiri family one but ah, unongonzwawo kutoti ah. makanzwa neni mapesoni ndakari here kumusana no no abetiri yacho yakatokura ka mari yange yacho yakatokura futi saka mm. ah, vanhu vacho vakangochinja chinja masainema topapindira nyaya yacho irefu kana tikada kunyatsodzikadzika eh, nemafamily gatherings edu eh, pane mamwe maelements hobho futi hatisina kutozokwanisa kubata mm. asi kwanhasi tomboipendera sei eh, tichasvika here patichakwanisa kuti pamwe tose togona kusavapo asi ruzhinji toti ah ushuwa vanhu vazama rwendo runo kuti tiungane mm. hanzi rimwe gore vamwe sekuru vangofonera munhu wese vakati medi wee haa zvatooma ngatitoita kuti tisangane kumusha hazvina kumira musha ende wedro zvamambotaura tinorifarira mm. vakanzi ii kwaipa pamwe sekuru vakutaura pachikuru havasi danyatsotaura nyaya yavo mm. haa musha wose wakazara ipapo kwakuzonzwa kuti ko chinyi kaiaiwa ndaida kukuonai nekuti hamuuyi hamuuyi kumusha mm. kwacho mm. parufu ndo pamunouya asi muchato chacho moti hatiuyi hameno nei i think you, we, we need to, to save the african set, family setup it's, it's, it's, it's we're in crisis as africans uh, we are too westernized uh, religion is, is just taken as one or the other

is the point of authority or the point of, of the alpha of the family panotangira dzinde remhuri ende pese panooma upenyu tikadzokera kudrawing board zvinhu zvinonaka mm. so we need to serve the family setup by demystifying zvimwe zvinhu zvatinotaura kuti hanzi wauroyi wat wat wat wat let us make sure kuti vana vedu vaziva dzimwe hama kare taenda kumaholiday so kuti kuenda kwatete ndikuenda kwandi mazuva ano hakuchina hmm. ngavaziva because nerimwe zuva tichaparara tose vana vakasara vari vega akaita makuna kuna chaiwo kuti mwana wekabetura anora mwana wekamarange hmm. why because we are so confined in our nuclear families extending the benefit of the extended family the biggest network that is at your hands maoko ako that you can exploit for political social economic reasons is your family because you are bound by ancestral infinities. And that can never change. That can never change. So let us serve, let us renegotiate, let's have another conversation. Okay, nga musadzokere kumusha mama dzimwe misha ato matongo, musaende kumusha the physical kumusha kuti tiri kuenda kwamubaira. Mm. Mutongo amudi kudzokera ikoko. Asi find ways to gather physically. as family members mutaure muonane vanhu vazivane mm -hmm. and zvakaitika kare ngatisiyani nazvo let us build from there because what you are doing is as every generation comes our heritage as family is getting extinct extinct and extinct kumberi uku munhu anenge azai

muchipinda muwikendi toti tisangane zvakare pano musi wemuvhuro vhiki rinouya nenguva dza9 mangwanani tichipinda muchirongwa checapital crunch vanotevera musure mangu e, vachivaivo mutungamiri wangu e,